Hranglei tum kawng bungsawm pangana ngaithla leh ang. Mualpui khawram thatna leh a leilung hausakna chu Mualpui khawmite han chen dak zawh phak khawp a nih loh avangin a luahtu Darhniangi pawhin a tlangthang zel a, a tlangthan zel chhan pawh. Lal tlangchang thar an awm zel vang leh ram indaih loh an neih leh zauh thin avangin Mualpui ram valhchin hmun thenkhat lai chu awtin lal tam tak chu an chil a pu tlat hlawm a. Chuvang chuan Mualpui lalnu Darhniangi pawhin khaw lam hla tak taka lal dangte pak leh biak that chu a hlawh em em a. Ṭanpui mitthi an hmachhawn chang pawh a, lal hrang hrangin pur chawkna atan bera an hman a ni chho ta zel a, lal dangte biak ṭhat leh tlawn khua, khaw intoh delh leh ei nei khua an nihna chuan khaw mite hawi her pawh a tihsan phah deuh tlat hlawm a ni. Chutiang a nih avang chuan a ram leilung hausakna leh lei ṭhatna te, a boruak hrisel leh tui a thianghlim bikna te chuan Khawmite ah hriselna a thlen a, khawdang ah hri a len a, an nat sup sup lai pawhin Mualpui khua ah chuan damlo leh hri vei an awm ve ngai lova, mihring mai nilo ran chen in an dam hun chhung pawh a rei bik a, chung te tak chuan Mualpui khaw boruak leh leilung thlak hlelhna te chu khawdang mite ah a tuh in Lalnu Darniangi bel tur a Mualpui khua a pem pawh an awm kum tin phah reng a. Chutih laiin khaw dang lalte pawhin nakin lawk a Mualpui lal la ni mai tur Lianvunga chu Mualpui khawram hausakna leh khua in mal a sawmna sawkpui thlahlelin An fanute tan chuan an itin Mark pa ah an hauh ru deuh thup hlawm a, an pâk rawn hi a ni hrim mai a ni. Mahse, chutiang a nih kârah chuan indo leh inrun hmanga neihsak erawhin an mite ah nghawng ṭha lo tak a thlen phah thei a ni tih leh nun a hlut zia an hriat tlat hlawm avang chuan indona leh inrunna tel lo leh tharum hmang lova mualpui khawram leilung thatna leh hausakna sawk dan chu fing taka ngaihtuah an tum theuh hlawm a. Chutianga mualpui khawram leilung hausakna te a boruak hrisel leh thianghlim em em mai avanga Lianvunga chu Makpa a siam ngei tum Lalsena chuan khuang a chawi hun chu hmang tangkai a, chu hun chu lianvunga awhbehna atana hman tumin a fin kherek chhuah chu a tum ta a. Tichuan khuang chawi tura a inpeih hnu chuan Lal in kiang maiah inthar pahnih sak tirin Chu inah chuan kawngka pui bak luh chhuahna tur awm lovin char lamah pawh kawngka hawng lovin awmze nei takin a sak tir a. Chu in a sak tir chu a tum anga thil a kal loh thula Lianvunga leh a mite tantirna hmuna rip atana hman nghal turin a ti a ni. Lalsena'n inthar a sak zawh hnu, khuang chawi tura a inpeih tak tak hnuah chuan a mite zinga a rin kai deuh mi pahnih chu Mualpui khuaah tirin an inthian thatna tighngettu atana chhuan lamin khuang chawina a tel turin Lianvunga chu a sawm tir a. Chutianga duhsakna leh ngaihpawimawhna a han dawng chu Lianvunga pawhin a lo hnarsak lovin Lawm takin an khawmi sawm rual hruaiin Lalsena khua chu a pan zui ve nghal mai bawk a. Mahse hetih rual hian Lianvunga nu erawh chuan Lianvunga chu a hliam te pawh dam fel hlim chauh a nih avangin eng emaw thil tha lo thleng thei lakah a veng thawng ruin, Kal lo mahse pawi a tih sak lova, Lianvunga erawhin Lalsena chu an nufa chunga a lo that em thin avangin a sawmna bawh chu hnialsak chiah a a ruat lo thung a. A nu phal lo ru deuh chung chu a kal lui ta kha a ni a, Khuangchawini ah chuan le kawtchhuah atang hian thing dim ho chu sir va kal leh va kawl lenin an rawn insawi lut ngial ngial mai a, an khuang bengtu leh hmahruaitu ten an thiam bawk a, an hmuhnawm em em mai a, chung ho chu khawtual tlangval te chuan lo zawm ve nghalin khawchhung lam panin an sawi lut nguah nguah mai a, khawtuala an lam ngawlh ngawlh lai chuan khuangchawinu, lalnu leh miṭha nupui te chuan an chhawl a halang tiin zu thlum tha tha chu lo tulh tumin an lo thalsak vei thin. Mahse, lam ma hruaitu chuan a hnial tlat avangin tumahin zu chu an insak duh lo va. An in a nih vaih chuan an hlawh tura Khuangchawipain a pek tur chu an dawng thiang dawn lo va. Chuvangin zu chuan an chhawl hal dawm han duh rilru viau mahse, an hlawh an chan ai chuan in lovah an tlak ta dial hlawm ta zawk a. Chutia Lal in lam pana an lam pah chuan lam hmahruaitu chuan, Kan lam man sialin min rel ula, kan lam manah chawngpuan min hlan u, a han ti dap dap a. Chu veleh Khuangchawinu chuan lam hmahruaitu chu a puan tha berin a han vawm a, chu puan chu Lam hmahruaitu chuan a lo awrhin a lam manah chuan a nei zui ta nghal a, tichuan lal in thleng chuan an insawi hngalh hngalh zel a. Chu chu Lianvunga leh a khawmite chuan hmuhnawm ti takin an lo thlir a, an lo phur em em hlawm bawk a. Chutih lai chuan Hratchhunga chuan Chawngchen a chakzia thu leh khuangchawina a a la tel tam loh thu te chu sawiin Chu hun chu nuamthlawn ngawt a hman a tum loh thu te chu a sawi a, a phur em em mai a ni. Pakula lah bang lo, Rango zawn hun tha a ni tiin thing dim ho zingah chuan a mit a lo len ve dak dak bawk a. Chu hunah zawng an vanglai hun chu nuam taka hman an tum dun hle a ni. Chutianga Lalsena khuang chawiin ni sa rih zet a awh hnu a, khuang a chawi zawhah chuan Lianvunga pawhin hna tau a ṭeh hnaih leh mai dawn avanga an khaw lama kir leh thuai chu rilrukin Lalsena khua a rei han cham belh leh chu a tum lo va, khuang chawi zawh tuk leh maia haw tur chuan a inbuat saih sauh sauh mai a. Mahse, chutih lai erawh chuan Lalsena chuan chutianga Lianvunga'n haw mai a han rel chu ui awh taka thlem chung hian a remtih pui rih loh thu leh ni hnih khat tal champui leh phawt a, chumi hnua haw chauh zawk tur chuan a han chelh a. Lalsena chelhna chu a nat tham em avangin Lianvunga pawh chuan hnial luih zui zel tum ta bik lovin ni hnih khat han cham leh rih chu a ti tlu ve leh ta a. Mahse chutianga an cham leh rih dawn anih chuan Lal inah ni lovin in dang ngaihtuah sak turin a ti thung a, chu chu Lalsena duhthusam leh a lo tum lawk ang chiah a. a ruahman dan a nih avangin a tana in a lo sak tirah chuan a chen tir zui ta nghal a. Hetianga Lianvunga'n Lal ina cham chhunzawm lova in dang a han ngen daih hi a chhan takah chuan Lal ina a thlen chhung khan a laka Lalsena a that danah a fanu Chawngkungi nena inhnim hnaih tir dan mawlh a ngaihtuah a, a thil tum ruk chu. a bawlh hlawh riau va, a hriat avang leh chu chu a hne ruk em avangin Lalsena lak atanga inthiar fihlim dan kawng dap chu a rilruk ta a ni. A ni reng lah tak a, a dik a dik chuan hetianga Lalsena'n darhniang i a khuang chawina a tel tura a sawm chhan lian ber chu Lianvunga hi a fanu Chawngkungi nena sawi rem dan kawng zawn a duh vang a ni a, chutih laia thu han rempui a tum ruk ber, Darhniangi rawn tel ve lova, lianvunga chauhin khuang chawina a a hmel a rawn lan daih mai chu a tirah kha chuan a hrethiam lovin a thin a ur lek lek zawk a, mahse, a lal inchhunga a fanu leh lianvunga ten dip daltu nei lova inkawmna leh inhmelhriatna hun an han nei thei ta zawk hlauh erawh ah chuan, Darniangi chu a rawn lang tel ve ang tih a hlau leh hnuhnawh phah zawk hlauh a, chutia a sawmna pawma lianvunga a rawn lang ta sa sa chu a makpa atana a tihthluk fel hma hauh a, an khawlam pana kirtir leh chu a tum ta hauh lo a ni. Chuvang chuan lianvunga haw tur pawh hi a chelh a ni a. a duhthusam ngei a, a thangkam a awh tir chu a tum ru hle a ni. Chutah le Lianvunga'n a ngen ang chuan lal inkiang mai a, inthar a sak zawh hlim. A hmani lawk tak taka an sak zawh tak chu a lo tum lawk ang ngeiin Lalsena chuan Lianvunga chu a cham chhunga a mite nena an khawsakna turin a ruahman sak nghal zung zung a, a cham chhung zawng buh changrum leh sa nena hraia a duh ang apiang tih sak turin a intiam bawk a. Tichuan, Lianvunga leh a zuitu tlangval thenkhat a kiang hnaia khawsa duh bik te chu an cham chhunga an chenna tur inah chuan an insuan lut ta sang sang a. Chutih rualin thu rawn pe tura zuitu khawnbawl upa te erawh Lal inah an khawsak chhunzawmin tlangval thenkhat pawh an thlen in ngaia theuh an thleng chhunzawm leh bawk a. zan a lo ni a, Zawlbuk kai tlangval te an chhuak kim ta maw tih chuan Lalsena khaw tlangval te chuan, Kan Lal khuang chawi a talangah mikhual han buanna hun pawh kan nei hlei nem maw le, zan in chu tlaivar thakin i han inbuan dawn ang u hmiang tiin Hrathchunga leh a thiante ho chu inbuanpuiah an han chofiam vel a, Hrathchunga leh a thiante pawh chuan an chofiamna chu han hnial a, han tlanchhiatsan theih a ni dawn lo tih an hriat avangin Lalsena khaw tlangvalte nen chuan an han inbuan ta hlawm a. Chutih lai chuan Lianvunga erawh a dan ngaiin Lalsena chuan a lal inah kovin zawlbuk kai lovin a fanu nena an chungchang thu ah chuan a titipui leh sauh sauh tawh a. Lianvunga leh a fanu chu Zawlpuan phah dun tur te in a han thlem chi tih chho ta deuh deuh bawk a. Chutiang a, a tih chhan chu Lianvunga leh a fanu chuan Zawlpuan an phah dun a nih chuan innei mai tura inneih thuthlun bawhchhiat thiang lo nena Lianvunga'n a hawsan a ngaih dawn vang a ni. Mahse, chutiang a Lalsena'n a veh thlem a. a fanu nena nupa a insiam tura a han tih ngar ngar hnu pawhin Lianvunga chuan a duh zawng chu a man a thlan mai tur thu leh chutianga duh duh han hnawn chi a nih loh thuin a chhang bul deuh hmak zel a. Chu a chhanna chuan Lalsena bei chu a ti dawngin a tawpah phei chuan a thin hial a rim ta a. Chuvangin Lianvunga thinlung chu engtikah mah a hnehsak thei dawn lo tih hriain Tlawm taka dawr lova tih luihna leh tharum hmanga hneh lak chu a tum leh ta a, tichuan a pawnga taka han rik nghal hluai chu dika a hriat loh avangin Lianvunga thuthlukna chu pawmpui ni awm tak hian tha tak leh nem tak hian a han thlah a, Lianvunga pawh chu Lal in atanga chhuakin Zawlbuk lam pawh pan rih lovin an chenna inah chuan eng emaw ngaihtuah turin a lut ta rih a. Hlim taka Zawlbuka tlangval ho an inbuan a, an rik dar dar lai chuan Zawlbukah chuan mi pakhat, Lianvunga'n eng hunah pawh a tirh mai tura a kianga awm reng, rawl thar zam tha zet mai.

kawnga an kal lai chuan hrat chhunga chuan pa Tawia hnenah chuan, Kan lal fapa chuan eng atan teh thut nge maw? Min han koh le tiin a han zawt a, pa Tawia chuan eng emaw tak zawng a ni ang ti chauhin a lo chhang thung a. Pa Tawian a chhan danah chuan hrat chhunga ngaihtuahna chu a kal thui em em mai a. A chhan pawh a unaupa Lianvunga mitmeiah hian eng emaw thil fel lo leh dik lo, mi dangin an hriat ve atana rem chiah si lo ni a lang. Thil thup ruk nei tlat hian a hre thin a, chu chu Khuangchawia hun hlimawm tak an hman lai khan a lo hmuhin a lo hre ru tawh a, mahse chu thil chu eng nge a nih han zawhna turin hun a awm loh mai bakah chutiang mi khuaah mitin in lian vunga an mit mai rawn thup kar a, lo bek bawrh a, an lal fapa zahawmna tichhe thei zawnga lo hnaih kha a tan a rem teuh in a hre si lo va, engmah a zawt in a hnaih ngam lo thin kha a ni a, mahse a ruk tak chuan a ngaihtuah in a chungah thil tha lo a thleng ang tih hlau in a mit leh beng chu a chhiru ran reng thin a ni. Chutih laiin pa Kula pawhin chutianga an lalfapain a han ko thut mai chu mak tihna riau a nei a, chhan eng emaw tak awm lovin eng thil mah lianvunga hian a tiin a ring si lova a ngaihtuahna chu a kal thui ve hle mai bawk a ni. Nakin deuhah chuan lianvunga lo awmna in chu an thleng a, kawng hawn an han dil chuan rang takin lianvunga chuan kawng chu a rawn hawng nghal var a. Inchhunga an han luat thut hmun an han rem fel hnu chuan Lianvunga chuan, Hetia ka rawn koh chhan che u chu, eng emaw han sawipui che u ka duh vang a ni a, a han ti dap dap a. Chumi hnuah a aw a han thian leh kharh kharh a. Hei, khuang chawi zawh a haw mai tuma rilru pu kha ka ni a, mahse, Lalsena hian eng emaw ruahmanna ruk neiin min chelh khawtlai dan ngawt mai a zawng niin ka hria a tih lai mek chuan pawn lam atang chuan Lalsena aw chuan Vunga ka rawn len luh a rem emaw chu tiin a rawn au lauh lauh a, chu ve leh Lianvunga chuan Saw kawmchara pate ah sawn va biru thuai teh u, he Lal hian eng fin ver vek nge rawn chhuah a tum? i lo ngaichang ang hmiang a han ti sar sar a, chu ve leh hra chhunga leh pakula te pahnih chu Kawmchara pate ah chuan an va thu pil dun ta nghal thuai a, chutah Lianvunga chuan, Lal ber tan len luh rem lohna in a awm hleinem maw, lo lut rah u khai, tiin a han chhawn a. Tichuan, Lalsena leh a upa pahnih te chu an rawn inzui lut ta nghal a. Thut hmun an han rem fel hnu chuan Lalsena chuan thupui fun aw tak hian, Vunga, hei khuang chawi zawh a haw leh mai tum ka han chelh rih chhan che chu. I pa nen khan thiansa tliah mai pawh ni lovin unau pianghmun tlukin kan inkar hi a tha em em thin a. Chumi han tih that bel leh na tur chuan nang hi ka mamawh i ni a, chumi chungchang han sawipui tur che a, chelh khawtlai che ka ni bawk a, a han ti char char a. Lianvunga chuan eng thu nge maw han sawi i tum chiah le? tiin a lo zawt leh thuai a. Lalsena chuan, E khai, ka lo peh hel thui mah mah a ni maw? A ruh langin kan sawi law law tawh ange. Nang hi Lal fanu tan lo chuan i nu hian a phal che ka ring hauh lo va. Chuvangin kei lah tar lam ka lo ni tawhin nakin lawkah rorel thei lo khawpa awng rawp ka lo ni thuai dawn vei nen. Lal fanu chawngkung i nen hian in sawi rem mai ila. Ani nen hian ka aia ro han rel dun ula ka ti a ni. Chu chu i pawm nge ka beisei? a han ti a. Chu thu a sawi chu Lianvunga chuan a lo rinsa a ni a. A chhan pawh hetianga hun thani a a ngaih bawhpelh hi a tum dawn lo tih a hriatthiam ruk tlat avangin hra chhunga leh pakula te pahnih pawh hi ko a ni reng a. Chutah Lianvunga chuan. Ka pasien, i misawmna leh duhsakna chu kei a phu phak loh khawp a, sang ni mah se, chu thil avanga helai hmuna rawn kal hi ka nih loh avangin ka rilru ka siam fel thei mai lo a ni. Bakah hetiang ang thu hi chu chuti maia han keuh tluk mai chi pawh a ni hleinem, tiin a chhang a. Lalsena chuan, Lianvunga'n a chhan danah chuan a hma lawk pawha Lal in chhunga a hlawh cham ṭhak tawh avangin tunah pawh hian a hlawhtling dawn lo tih a inhrethiam nghal a. Chutih rual erawh chuan Lianvunga hian a fanu pasal ni tura thuthlukna a siam lo a nih vaih chuan Chuti maia awlsama a khua chu chhuahsan tir tum lovin Lianvunga'n a fanu Chawngkungi chu neih a rem tih hma loh chu sal angin emaw mi tang angin emaw a lal inah chuan khung beh a hneh lak chu a tum hrim hrim ringawt mai a ni. Tichuan Lianvunga chu en vang vang pah hian, Vunga, hei hi ka thuthlukna chu a ni. ka fanu hi i nupuiah i thlang lo va, rilru dang i pu a nih hlauh chuan ka khua hi i chhuahsan ka remti hauh dawn lo a nia, a ti ram ta hmak mai a. Hawihhawmna pawh tel lo leh zahna pawh nei lo va, chutia thutlukna a han siam ringawt chuan Lianvunga thin chu a ti sa ta deuh phat mai a. tlawm lo hmel taka Lalsena mi tah tak melh pah chuan chu min hneh lak tumin mi i lo veh ru reng tawh a ni maw? Hei hi lo hre rawh, i khuaah ka awm a, i thuhnuaiah i duh a, i thah leh i duh a nun theih rengin ka awm tih chu ka hre ve bawk e. Mahse, hawihhawmna leh Lalthisen inzahsak tawn lohna thinlunga min han dawr erawh hi chuan Ka sailo chingkim rilru a tilian zual sawt mai ka ti. A ni, i fanu chu ka nei ngai lovang tiin chhang ta che ila a ti let ve ta siah mai a. Lalsena chuan chutiang a nih chuan ka tih tur chu ka sawi lawk tawh bawk alawm ti chauhin a chhang a. Hetia Lalsena'n Lianvunga hetiang zawnga a han dawr chhan hi chu Lianvunga nu Darhniangi hausakna leh ropuina piah lama a khawram tha leh hausa tak mai hi a awtin ani nen hian inzawmna tha zawk an nei thei a nih ngat chuan a hausakna leh ropuina tam tak chu a fapa neih chhun leh a duat em em engpawh dilsela a pek ngei ngei tur Lianvunga vang hian a hui sak teuh thei dawn a, chu awhna leh itna thinlung avang chuan thian tha tia a en karah rilru ver ther a put phah hi a lo ni a, a nihna takah chuan a khuang chawina ah Darhniangi hi rawn kal ve ta sela chuan a hnenah pawh Lianvunga leh a fanu Chawngkungi te inneihna tura thu lo thlunpui tho tho hi a tum a ni sa ve reng a. Chu thil inneihna thuthlun chu a puitlin ngei ngeina turin eng pawh tih a huam a, rilru kha tak put pawh a pawisa hauh lo va, an inthian thatna pawhin tuar dawn mah se pawi han tihna pawh a nei lo a ni. A nihna takah chuan han runin han rawk da vek dawn ngawt se la, Mualpui khaw chhang duang tak chu a ni khaw let deuh thawh a, lian leh silai pawh kawlhnem zawk an ni a, a ngam lovin a tlawm zawkah a chang dawn tih a hre chiang em em mai bawk si a, chuvangin heti zawng hian a finkherek chhuahin ruahmanna a siam ta a ni. Lianvunga chuan Lalsena hnenah chuan Ka pa thian tha leh thian bul ber zing ami emaw ka ti thin che a, mahse ka pa leh keima hmelma lian ber i lo ni zawk a ni maw? A eng chu nge maw hetiang rilru ten awm pu tura han dawi ah tu che chu ni ta le? a han ti leh a. Lalsena chuan engtin mah a chhang lovin a kianga a khawnbawl upa pakhat hnenah chuan, Tlangval chak tha leh zuan zang deuh mi sawmhnih rual kha rawn tir ula, Tumahin khawlai an chhuah a, khawi hmunah mah an tei hawi theih lohna turin inhual hian veng nghal rawh se. Tunah chuan Mualpui Lal fapa Lianvunga leh a hnung rawn zuitute zawng zawng hi kha mi tang an ni tawh e. Tin, an khawnbawl upa te leh tlangval zawlbuka kai zawng zawng pawh kha tunah la la he inah hian rawn hnawh lut vek sela. an faiin ka mi tangte an ni nghal ang. Tichuan, naktuk lamah an khaw lamah palai tirin an tlanna tur sum kan phut dawn nia a han ti dai tak mai a. Chumi zawh chuan khawnbawl upa chuan lal thu angin in chu a chhuahsan ta nghal a. An khawnbawl upa chhuak thawm chu hriat phak a ni tawh lo tih chuan Lalsena bawk chuan, Vunga, Ka sawmna leh ngenna che pawm loh a pawizia i la hre tawlh tawlh dawn a nia. Zan in chu ti khan i mite nen zan han tum tawi ula, naktuk lamah inawm dan tur kan la ngaihtuah tha leh dawn nia, a han ti leh a. Pawisak neih loh hmel taka faifuk rat rat chung hian in chu a chhuahsan ta a. Lelsenan in a chhuahsan ve leh hra chhunga leh pakula chu an awmna hmun atang chuan an rawn chhuak dun nghal thuai a. Lianvawnga dawhthleng a ngaihtuah muk tak nei tih hriat tak mai a, a melh ngai melh ran ran chunga lo thu ngawi ran mai kiangah chuan an va thu ve nghal a. Pakula chuan, Vunga, enge thil thlen dan hi ni ta ngai? Hetiang boruak kan han tawng ta daih mai hian eng chhan leh vang nge a neih chiah dawn le? tiin Nelsena thil tih dan vel chu hrethiam lo tak hian a han zawt a. Lianvunga chuan, Hei hi a lawm, ka rawn kohchhan che u chu. Nizan khan ka muhil thei tlat lo va, ka but hmunah ka meng ran reng a. Chutih lai chuan Lalsena hian a nupui kiangah Mualpui khawram leilung hausakna leh ropuina sawk then dan kawngah chuan ruahmanna ka nei nghet tawh e a tih sar sar thawm ka hria a. Chuvang chuan kan haw tur min han chelh atang khan eng emaw tak tih a tum tih ka hrethiam nghal a, han haw luih tumin a thu hnial ta ila, tu emaw nunin a tawrh phah ngei ka ring bawk si a, ka ngawiin an thu ka zawm tlang ta rih a ni, tiin a chhang a. Pa Kula chuan, Chu chu maw Lalsena rilru put hmang chu lo ni a, hetiang em em hian Lalsena hi a lo bawlh hlawh ang tih ka ring phak reng reng hleinem a ti sap a. Lianvunga chuan, Kan khawhosakna neih sumin a ti ah zovin awhna leh itna in a bual hneh lutuk a nih hi. Awhna leh itna in a bual at tawh thinlung hi zawngin khua a hmuhmawh tawhin thil mawi leh mawi lo thliar hrang tur pawhin an lak tlak tawh ngai lo a ti leh a. Hratchhunga chuan heti ngawt hian min khung betin a duh angin min awmtir tur a ni hauh lo. Zan inah la la hian he khua hi kan chhuahsan tur a ni. Kan chhuahsan dan tur chu engti kawng zawng pawhin ni rawh sek sek, duh leh kan lu pawh kan zuar mai tur a ni. A lo ti ram hmak mai a, Lalsena khawsak dan ten awm tak avang chuan a thinrim chu a chek tlak tlak mai bawk a. Lianvunga chuan, Chu chu ka rawn koh tir chhan che u tak pawh hi a ni alawm, Lalsena hian min haw tir mai dawn lo tih leh a fa nulaka ka tlawm hma loh chuan a theih ang angin pawisak pawh nei lovin chet a thawh dawn tih hi ka rin lawk sa a ni a, nangni pahnih ruahmanna leh remruatna hmanga he khua hi chhuahsan dan ngaihtuah turin ania ka rawn koh che u ni, a ti a. A rilru tawt rukna hmel chu thupsen loh hian a rawn lang chhuak a, a han hui leh deuh pap thin a. Chutia an tih tih lai chuan Lalsena khawtlangval ho chuan Mualpui khawtlangval leh Lalina khawnbawl upa thleng ho chu tumah hmaih lovin Lianvunga te an awmna inah chuan an rawn khalh lut khap khap a. Pawnlam atang chuan kawngka chu an do nghal tlat bawk a, pawn lamah chuan tumah an tlan chhuak tur a ni lo, pakhat pawh an tlan chhuak a nih chuan in lu in chan a ni mai, tiin Lalsena chuan a mite chu a vo khar khar hlawm a, zan a lo rei zel a, zanlai ar a khuang hnai tih chuan Lianvunga te tanna in leika chu a rawn ri a, kawngka chu a rawn inhawngin Lalsena leh a khawnbawl pakhat hi an rawn lut a, Tapchhaka lianvunga ngaihtuah muk hmel taka thu lam chu an pan nghalin a kianga va thut pah chuan Lalsena chuan, Vunga, tlangval fing tak i ni a, nang leh i mite tana thil tha lo chu i duh hovin ka ring lo, a han ti dam thluam a, chutah a han ngawih leh deuh vang vang hnu chuan Melfanumal a pa aia rorel mai tur pasal ni tura thu tiam a, muang leh zalen taka i mite nena inkhaw lam pana lungmuang taka haw leh mai thei tur kha enga ti nge kawng tha lo leh thih na meuhin a hnaih theih mai a hnai a awm a, i ring i han tihkhawng tlat mai le tiin a han dawi vel a, Lianvunga chuan Inngaihzawnna leh inhmangaihna pawh tel lo va, ran mawl ang mai a, duh duh a han kawih kual mai thei a em ni? Mi i rin a, chutiang chu ni se la, hmana hmanah khan Lalfanu Tlangthang kiangah ka khawsa daih tawh ang chu, tiin a chhang a. Lalsena chuan i luhlul rei leh i mite hian an tuar reiin an hrehawm rei dawn tihna a ni mai. Engah chuan nge maw i nu thian tha ber leh a um naupa tluk hiala a hmangaih Makpa nih chu thlan harsa i ti em em mai le? Ka kiangah chuan Makpa anga en i ni lo ang a, Lalfa pa duat lai i nihna hi i nu in nen a danglam hauh lo vang a han ti leh zel a, Lianvunga chuan hmanrua. Lianvunga chuan, Hmanrua ang lekah em ni min ngaih? I lak i khakna leh ver vekna thinlung kha ka lak atang hian kal bo pui thuai teh. Ka lo hriat thin, ka nu thiantha ber, ka lo ngainat ruk em em leh ka thlamuanna pakhat nia ka ngaih thinna che kha khawvela ka tihsual lian ber a ni. Thlawk bo thuai teh. A nih loh chuan i lu la tur hian ka thinlung a in peih palh hlauh ang e, a han tih khum ve leh siah mai a. Chutah zet zawng Lalsena chuan, Han hneh mai mai chi niin a hre ta lo va. Awle, thutlukna i siam sual ta a nih pawhin i chunga thil thleng avangin i nu meuh pawhin min rem thei lo vang, tiin awmze nei deuh tak hian a nui deuh hak a. a chhuah san leh ta a. Lalsena chhuah hnu chuan hra chhunga chuan Pakula chu a han mit mai zauh a. Lianvunga hnaihah chuan tawlh phei dunin zawi sap hian hra chhunga chuan, Eng emaw ruahmanna in nei mi alem? Engtin nge he lai hmun atang hian kan chhuah ang? a han ti sar sar a. Pakula chuan mi an veng hneh thep thawp viau mai a, Chet han lak mai dan turah ruahmanna ka nei thiam hauh lo mai. amah a vunga bawk hian ruahmanna chu a nei tha leh ber zawk lo maw? tiin a han chha tiin a chhang a. Lianvunga chuan, Nangni kutah engkim ka nghat mai e, kei zawng chet han thawh tlakin ka chak tawk rih si lo va, nangnin rem han ruat teh u, a ti a. Hra chhunga chuan, Kan zinga tu emaw hi hlauh leh rilru hah luat avanga thi dang angin lem chang ila, chumi rawn buaipui tura an rawn luh hunah kan lo bei thut anga, chumi buai lai den chenin keiin Lal in ka lo va bi tum anga, Lal in atangin kan haw dan tur chu ka rawn ruahman dawn nia, a han ti a. Pakula chuan, Chu chu a tha khawp ang. Kan hlawhtlin theihna awmchhun tur pawh a ni ang. A bak thil dang ruahmanna han siam tur a awm lo tawp mai, tiin hra chhunga ruahmanna chu tha a tih thu a han sawi a. Chutah hra chhunga chu Lianvunga bul hnai set sawtah chuan va thu pheiin zawi sap hian ruahmanna chu a han hrilh sar sar a. Lianvunga chuan, Chu zawng thil hlauhawm tak a ni dawn asin. i va hlawh tin loh phei chuan tun ai hian kan chan a chhia in kan chan hian mai an chan pawh a tluk zui hauh dawn lo a nia tiin a hlauhthawn pui em avang chuan hra chhunga ruahmanna chu a pawmpui ngam chiah lo va. Mahse hra chhunga chuan hei bak hi kan zalenna tur atana kawng dang han reh tur a awm chuang hleinem. Zan in hi min han khung tlei varin khaw eng han hmu chiah ila, engtin nge kan chungah an tih anga, engtin chiah nge kan chan hi a chhiat zui dawn tih a hriat hauh lo a nia a han ti hle a. Lianvunga chuan, Awle, a nih nih kan ni tawh mai niang chu, i ruahmanna chu han tan chiah ila, tiin a pawmpui ve thei ta a. Hra chhunga a awm a, a ni hi amah tih lohah chuan a mirin ber a ni a, hra chhunga avang chuan a thla a muang em em thung a ni. Chutah le hra chhunga chuan midangte hnenah chuan pawn lama anmahni vengtute hriat phak loh tur hian zawi sapin a ruahmanna chu a han hrilh sar sar hlawm a. Chutah Pa Tawia chu a han ṭe ṭhawt a, chhuatah chuan a tlukhur ta nghal char char mai a, a chil phuan te chu a rawn ti tla in a leng leh aih aih ṭhin bawk a. Chu ve leh tlangval ho chuan engtin nge i awm? Pa Tawi, engtin nge i awm? Aw, a va han pawi tak em, harh teh, harh teh, tiin Pa Tawia chu an sawi a, an ri le lu hlawm a. Chu thawm an hriat ve leh pawna tlangval rual anmahni vengtute chuan Eng thil nge thleng tiin kawngka chu an rawn hawng a, an vai chuan an rawn tlan lut suau mai a. Chu veleh hra chhunga leh pakula chuan Lalsena mite chu an hnaih hmasak apiang an lo khawng thlu hmiah hmiah mai a. Chutah le Lianvunga pawhin a theih tawp a tan lo la ve in pakhat chu feiin a lo khawhlum ve a. Midang te pawhin rawn pui ve ngalin an lo hum ruk ran ran an thing fak ken lai chuan an lo hêm hlâwm tawp tawp mai hlawm bawk a, chutia an buaiphi lih lai chuan hra chhûnga chu Lal in panin a tlân nghâl thuai a. Lal in a thlen chuan Lal in kawngka chu dîm baksak lo hian a han phih hawng sawk mai a, kawngka chu a phih thlawn hlawl mai rêng bawk a. Chutah thim tham zîngah chuan Lalkhumpui chu panin Lalsena phawk lek leh hamhaih taka khuma rawn thu chhuak lawlh mai chu a chhipah laksakin chhuatah chuan a han phih thal nghal thuai mai a. Lalsena chu a ri awk mai a ni. A insawhnaah chuan a silawng deuh a ni ang. A zi nghal ṭalh ṭalh mai a. Hra chhunga chuan Nang, lal ver ther leh suak sual, mi khawram tha leh hausakna i awh avanga mahni thiante pawh phatsantu kha ka that nghal dawn che nge, engtia awm nge i duh? tiin a han au vin thak mai a. Chu chu a hriat chuan Lalnu chuan hra chhunga chuan a pasal chu a thahsak mai tak tak ang tih hlavin, Zah ngai, zah ngai. Khawngaihin a chungah khan chet thawh tawh lo hram rawh, tiin an khumpui atang chuan a rawn au chhuak tial ruai ruai mai a, a tap deuh ṭo mai bawk a. Lalsena pawh chuan, Tu nge i nih? Hetianga ka lal ina min rawn luh khung ngam khawp a huaisen chu, tu nge maw i nih chiah le? tiin aw khur dar dar hian tlawm hreh tih hriat takin a rawn ṭawng chhuak khur deuh dar dar bawk a. Hra chhunga chuan, I pawi sawi lotu, i suah sual luat a, i tan tir zing a mi ka ni e, tih leh a chhip pah bawk chuan a han ṭham a, a phih tho lawp mai a. Tichuan, thim thamah chuan Banglaia Sazuki a silai intar chu a zu dap fuh leh hlauh mai bawk a. Silai cheng chu han dap pah hian, silai mu ruak a ni maw? tih leh a cheng chu a kau a. Lalsena khabe hnuai, Lalsena khabe hnuai lama a dawt chu hawlh chhoh a han rual nghal a, Lalsena chuan, Khaih khaih, i hmet ber hlo ange, a muthun sa a nih kha, tiin hlau em em mai hian aw khur zawih zawihin silai hmet ber lo tur chuan a han ti a, Hratchhunga chuan, Khawiah nge i fungki hi a awm? a han ti leh a, Lalsena chuan a fungki awmna chu a sawi nghal zung zung mai a, Tichuan hrat chhunga chuan a ip te puiah chuan Nelsena, Funky leh a silai mute chu a ak nghal sawk sawk a. Dim baksak lo hian pawn lamah chuan a hnuk chhuak a. An tantirna in lam pan chuan a hnuk phei ta dawt dawt mai a ni. Inchhung an luh phei chuan Mualpui tlangval tangrual chuan anmahni vengtu tura Nelsena'n a dah te chu an lo tling mit dial tawh mai a, chhuatah chuan an lo thut bial tir laih hlawm a. Hra chhunga'n Lalhrima a rawn hnuk lut dawt dawt lai Lianvunga'n a han hmuh chuan, Kha, Lal chuan a chan chhiat zan a tawng a ni maw? Nimin lawkah a han ropui vei nen tiin a lo tawng el salh mai bawk a. Hra chhunga chuan, Vunga, engtin nge ruahmanna i neih? tiin a han rawn a. Lianvunga chuan, Nang, a hruaitu leh roreltu i ni alawm, nangin eng ruahmanna nge i neih? a lo ti let ve hlauh thung a. Hratchhunga chuan, Ti hian meichher si ila, kan khaw lam panin i kal nghal vang vang ang u, tiin a chhang a. Chumi zawh chuan Lianvunga rawn melh leh vang vang pah chuan, Engtin nge Lal hi kan tih ang a han ti leh hram a, Lianvunga chuan, Kan kawng min sahsak tu atan kan hmang ang, tiin a chhang a. Hratchhunga chuan, A that chu, a u le, kan khawlam panin i kal nghal ang u le, a han ti a. Tichuan, meichher siin Lalmual chu an chhuahsan ta nghal a.